Wa e bona mo le a bana ba kgoši gape re emetše kotara ya sephatlo mo bana ba kgoši ra bona thaka ebile wa dikologa o ka re ke motekatekana a ebile re sa re dutse re no kwa gore kgane ke mapidipidi a ba re ke magantshe ma e sena mapidipidi le a bona dilo tse di ka go kgwetša tseleng di tla go paterka di a go diela bothata kudu a ebile e tlile o tela rena sephatlo la mmone gore na o diang gape ba hloname. go tlo re a mmisa gešo tla bolaya ke tlala mmolaya tša kgane wa go tsebe ka kura o no gatiša nyana pele o etšwa ka gate a go ne e taba mola le kgauswi o a tšwelela ke re e mapidipidi a monna se ka tla tla tla re phupha ka gore a ne nnete gape a o kgwetše pula e ne e le a tletse mo seterateng o ka se fete go tša nnete ngwana kgoši nna ke a tšhaba gore ebile a ke bolele maaka mo motho wa ka nka mo tlogela e be ke ne e le ena a go ne e taba moo ja ebile ba mpotšiša ba re na O ka le reka, o ka le reka na, ba re gape ke thousand le le tee le lepidipidi le le tee, ke ra le gantshe mane ka gore ke fela ke re lepidipidi na, le le ke le gantshe bana ba kgomo, ke kgotse gore aowa o no bolela, le a jewa go jewa lona, a ebile ga o a na gore a ke le feng Fanta orange mo bana ba kgoši le fetišeng, a be re re ra go e reka ke kua next door ya ga rakgwetša go tswa Letše kgane yena o e gatile ka fridge-ing, šo ebile wa re zama bana ba kgoši, kgotse gore a mare e tsena gabotse yana, a ebile thaka šo, ra re ke no. philela matsapane a ke tla tlo nea sephahlo se sengwe, ke kgotha gore ka gore wena monna o ne bojelonyana gape o ka se ja se sengwe, a go ne taba mola šo ke re na jwale o tlo tlatša pakete e ka matsapane na, o re aowa nna ke ya go lata le leng ka kua, a shapo ebile re ya tšwa bana ba kgoši a ba re tsotsi sepampa e kgoši a be ke kgoši bana ba kgoši, a še ba re ya tloga bana ba kgoši a go ne molato felo a re fitlha mo makuleng a mo ke re aowa nna ke nyaka coke ke nyaka gore . Yela yona yone ya ka se o diriša o ka se potla bana ba kgoši a gape be e rothola ga botsana kudu coco le ye ya gona bana ba kgoši la e bone ke long thoma gona bana ba kgoši a ke le bontšha mo gore ne go diega a ke kwa koša monyanya mo ke ra gape e kgopetša majika josi le mapatola patši ke kgotse gore a o tsema mogolo o bina la koša tše khiba tša tša tša tša tša ntwelang tša diatlana a gone taba mate ke a mmona o. o matha ntho eno ke re a gape gona o matha ntho eno jwale ga o sa bolela le ene, a gone taba re tsene seterateng se sengwe ka mo next door ke ile ka bereka gona bana ba kgoši ke ne mmuso o mongwe wa ka ba re ke China City mo a ša popši ba re ya gwanta gape re hlomile line re a sepedi e yo mongwe so itia phogwana o re a gape mmata e ke kwa go fiša gore nthakolo tsere ke fa ka ke re a le wena wa di ratela o ka no tšea ke fa wa efa mošima yana o re he he ke mmata

re tlo go bona gore kgantšha South Africa ka bokete a go ne tamati o tsene le di-tester tšela tša gona re a go bereka gape bana ba nna re bereka mebereko e ka moka re bereka mebereko a re fihlile bjale wa ra šoo go tša molo ke re na o nyaka o di yang gore a ke nyaka o beya metsi a go wa go hlapa ngwana a kgoši ke re a go tša molo ngwana a kgoši mohla wa tsowa tu ke sa re ke bona lethula tšatši le lengwe ka mo re wa gape nna ke a lokiša ke re he wa ra o lokiša e bago a šapo ebile re tsene gape monna. Matora, mo khiba dirile eng eng eng eng circuit breaker gwa reng gore e ke bona thula jajing ka mo a ne bile nna ke tšwele ka motora ke ne taba le tše ka pele nna ke rata stribela ke dinetša taba tše a ebile ke tsamaya ke itša selolo mo e sepela zero o tsaya zero e tsamaye sepela ka stance a bana ba kgole ke re ke tsena ka gong ke bona twenty thousand ke re kgane twenty thousand e se selo e thoma thoma. social media a ke kgotse gore re tlo di a party ya kgopa ra ra e wa go jewa kudu mare ke a tseba ba go elwa lebile nna nka setle a gone taba mo le tsa tša tša gona šetše bana ba kgoši re lebile ga gape ka mokgo a ke dumediša motho mo ke ra wa mphe lepo botana ke a mo kgopela kgotsa gore a o no bolaya o no bolaya ke go nkga nna ke a go reka. pholoni ka mo a shape ke swere pholoni mata ore a mata ko ngwathele hle monna ke ra wa ko ngwathele sho ke mongwathele sho ba ba ngwathela no mongwe o ije jwale ka nkhunyana o re a ke je ko ka nkhunyana mata a gone taba šiba re a tšwa moo bana ba kgoši ra se jwale test e bana ba kgoši be be ke palelwa ke go e tima gape gona mohlagase a ke o tsebe ke o tšhaba parapara ke no kgotsa dilo tse di ka go tšhouka dilo tse ne be ke re kgane di a tšhouka dilo tsona tše tše pedi thapo e ntsho le e tala o e bone mo o leng akere.